Okey. Onda şu sorag serederis. Bärde ensan planetamyz bar. Her planetadan başga bir planeta teleport edip bilýär. Bärde teleport etýän ýerimiz T ýedi kökede, ýedinji planetadan teleport etýän ýeri. Eger ýani i deňdir i T-iň isi i-ä deň bolup bilýär, bu diýmek näme bolýar? Ýani özi öz-özüne, ýani teleport ýok diýmek bolýar şu taýdan. Munuň daşynda-da nji planetadan TI-nji planeta teleport etýär. Biziň Kusani Kuerimiz bar. Kusani Kueri näme diýýär? Nji planetadan başlasak, Kasani teleport sonrasy men nirde bolaryn? Meselem, birinji zadyny çyzjak bolaýly. Birinji planetadan ikinjä teleport etip bilýän. Ikiden hem bira. Birden ikä, ikiden hem bira.

Ikinjä gitýän, ikiden ýene bire gelýän, jogap bir. Iki, üçden başlasam ýene diýnerin, üçden başlasam dörtden täp bolsa bolsa bir, iki, üç, dört, ikide diýinýän. Dörtden başlasam bir teleport sonrasy, bir ýa-da liboý teleport sonrasy men hökman ýa-da diňe dörtde durýan. Onun üçin özlerini teleportlama da bar. Bäde näçe çözüp bileris? Her nodyň gitjek teleport ýerini bilýäs. Ýagny bir çeýe gidip bilýär. We bärdäki teleport sany on üzeri dokuz. Eger biz şularda kiçiräk bir zat bolsa diý, meselem K kiçiräk bir zat bolsa onda şu teleportlaryň hemmesine bir birden gidip nirde dynýanyny görüp bilerdik. Ýöne ony etip bilemzok gynansak-da. Sebäbi e etjek bolsak biziň işlem sanymyz her kwerli üçin k işlem bolýar. Ýa on üzeri bäş köpeltme on üzeri dokuz. Bu da on üzeri on dört bolýar. Gaty köp uly zat. Biz has gysga işlemde etjek bolýarys. Munuň üçin näme edip bileris? Hmm, binary lifting ideýasyny ulanyp bileris. Ýagny ilkinji teleportda ýagny bir parent tip zat edeli şolara. Birinji parentde gitjek ýerini bilýäs. Ikä gitýä. Iki de bira gitýä. Biram ikä gitýä diýdik, iki bira gitýä, üç bir. Ýagny şudaýdak berlen element aslynda şu wagt nolunjy ansestrym ýaly, ýagny birinji leweldäki ansestrym ýaly göz öňüne getirip bileris. Ýagny iki üzeri nol. Ýaňky table-ymy gurmazkam, şuny aýarlasam, soňra bolup biljek maksimum k näçe? On üzeri dokuz. Şoň logyna çenli, ýagny otuz bolýar. Otuza çenli-de şu table gursam. Soňrasynda k-nji teleportda nirde bolýan soragynyň jogaby näme bolýar? Ýaňky ýaly, Baýner Lifting ýaly iň uly bit damaçda iň kiçi bite çenli gitýär. Eger, ýagny tapawut ýok, ikisem uly zat ýetip biler. K-nyň nji biti bir bolsa, onda biz şonjy ancestrny bök diýýäris. Bärde biziň ancestrymyz teleport tanymyz bolýar. We şeýlelik bilen query'leri log of onzýodok ýa otuz işlemde jogaplap biler. Bu kodlamasyny ilkinji kodlama dön etip biler. Bärde kiçek ýerlem berýär. Her bir sanyň gitjek ýeri bar. Öz-özüne geçip biler. Diýen ýok. Onda P-niň aslynda i-siniň logarytmyny berýär. Ýagny birinji derejedäki ansestrym. Bolýar. Sonrasynda table'ym urýan, logum bärde ýanka aýtşym ýaly 10 üzeri 10 9-dan uly bolmaly. O da meselem 230 diýsek

Munuň ikinji wersiýasy bar. Ikinji wersiýasynda ýene bir sorag. Ýöne bu gezek A-njy planeta dur, B-nji planeta ýetmegiň minimum teleport sany. Meselem, bu sorag birazjyk kynlaşýar. Bir telep B A-dan başladyk. A-nyň ýolunda bir ýerlerde B ýetdik diýin. Soňra cycle bardyr belki, ýene B ýetip bilersiň. Ýene B ýetip bilersiň. Soňsuza çenli beýetip bilersiň. Ýöne biziň isleýänimiz ilkinji beýetme arasyndaky uzaklyk t. Meselem, bu azajyk zat gerekdirýär, pikirlenmek gerekdirýär. Bunu çözmek üçin näme etip bolar? A-nyň Bir ýerde B baryp barmaýanyny biljek bolýas. Bir ýerde B baryp bilmeýän bolsa hiç haçan baryp bilmeýän şekilinde gaýtýas. Ýöne men pikirimçe muň çözümi ýaňky ýaly binary lifting ýa zat bilen çözüp bolar öýdemok. Birazjyk bärde başga bir algoritmalara gitme bolar. Ýagny şu taýda her bir notdan birçe out not çykýan bilsek şu komponentde Orta çykjak grafyň tipine grafda GDX graf diýeris muňa. Hökmany ýagdaýda birçi cycle, exactly bir cycle bolar. Bir sany ortada circle bolar, cycle bolar. Oň daşynda hemme nodla baglanma şekli kak tri ýaly bolar. Ýagny Bir topar trila bar diýeli, şunuň daşyna baglanýan. We ortada bir sany cycle bar. Bärde öz kesim üçin görsek şey. Näme üçin beýle bolýa? Proofuna girmek islämok. Kan ýöne bärde näme üçin şeýle bolýa? Her bir notda birçe out not bolan üçin şu structure gorap bilýä. Ýani ortada bir cycle bar. Daşynda bir topar togalanan trailer bar. Indi biziň nodumyz A diýeli üç taýlarda bir ýerdedi, B de üç taýlarda bir ýerdedi. Eger şunuň aly bir zat bolsa, ýani hemme bärdeki tri, by the way, edge'ler ýokaryk dogry gitýär, ýani aşak dogry gitmeýär. Näme üçin diýseň, bilşimiz ýaly her notany rykman şekilde bir ýere teleport gitýär. Onun üçin ýa notda bir ortada cycle emele getirýär. Ýa-da, ýaňky aýtşym ýaly, bir tri emele getirýär gyrada. Tri emele getirende, her bir ştaýdaky not parentine çykýan edge ýokaryk dogry bolýar. Hiç hesi şeýle aşak dogry bir edge bolup bilmeýär. Şu strukturda aşak dogry bir ýerde gutarsa, bir notdan bir zat çykmaly. Hökman ýagdaýda her notdan bir zat çykmaly üçin ikinji saýkylym orta çykyp bilmeýär. Sebäbi ikinji saýkyl orta çykmasy üçin ortadaky bir noduň iki sany outdegree bolmasy gerek. Onuň üçin ortada birçe saýkyl bolýar. Birim bütün treedäki nodlaryň directiony, erişilen direction ýokary tarap, ýagny saýkyla tarap direction bolýar. Onuň üçin er A we B başga bir komponentlerde bolsa, A-dan B ýol ýok diýmek bolýar. Eger-de A şu jaýlarda bir ýerde bir sany komponentde bir sany tride bolsa b bolsa şu saýkylyň üstünde bir ýerlerde bolsa onda men şu jaýdaky a-dan saýkyla çykmagyň ýoluny gözlärin meselem şuňa c diýeýin c-ni taparyn ilki bilen c-ni tapamdan soňra c-den şu jaýdaky direction meselem clock counter clockwise ýa-da e, clockwise bolup biler şu jaýdaky c-den b bolan uzaklygy saýkylyň üstündäki

Id of C kiçidir deňdir id of B bolmaly. Ýogsam ýene minus 1 bolýar. Ýani baryp bilmeýän diýmek bolýar. Ýani B yza galsa, ýa aslynda dur. Men birazçyk ýalňyşdym. Eger şunda bolsa, jogabym id of B minus id of C bolýar. Ýani şol directionda gitýän. Id of B minus id of C. Eger ýok, tä ortada cycle bolan üçin cycle ortada şu directionda dönýär. Meň BMStaýda bolsa, CMMStaýda bolsa, onda, ýagny ID-si muň iki diýeýin, muňkyda bäş bolan bolsa, men onda şu tarapda gidip, gidip, gidip, meselem, C, cycle-yň uzynlygam, mm, re diýeli. Cyc, ýagny re sany not bar cycle-yň üstünde. Onda eger ID B ID C-den uly bolsa, onda jogap näme bolýar diýdik? ID B minus ID C, else Näme bolýar? Ilki başda şu takdir bolsa soň muňa gelmeli. Ýagny R minus IDB plus IDC bolýar. IDB plus IDC. Aç matematik bir hasaplaýyş işiň içine girýär. Şu ikisini bilsek, ýagny sakin üstündäki notlar aýdyp çykýar. Liboý bir notdan başlap bilersiniz. Sonrasynda-da şuny